Dem baş temaşevanên Televîzyona Rojava ji bernameya Rewş û Bîr rêz û slavê min bo we û bo mêhvanê mî rêzdar jî hena. Mijara xeleka bernameya me îro wê li ser rola Bedlîsî di şerê navbera Osmanî û Safewiyan de. Di çarçoveya vê xelekê de mêdanasîneke li ser Safewiyan, gelo Safewî kî ne? Ew bintar û koka wan vedigere kîjan nijadê. Hin ji lîkolîneran dibêjin, bi taybet lîkolînerên Arab, Doktor Şewqî Ebûxelîl di pirtûka xwe ew şerên mezin di dîroka îslamî de dibêje, Safewî ji bintara xwe yan ji koka xwe wan vedigerîne hoza Qureyşî a Arab û hin din jî dibêjin dibê ew bi xwe ew Safyeddîn El-Erdebîlî ew bi xwe Tirk e. Yan jî ew dewleta Osmanî û Sefewî destpêka xwe de Tirk bû. Paşê em ê li ser rola Bedlîsî di şerê di navbera Sefewî û Osmaniyan de birawestin. Gelo Bedlîsî kî ne? Malbata Bedlîsiyan ji kîjan Deverê neketiye. Em bibêjin ew navê Bedlîsî ji ku dê hatiye. Û rola Bedlîsiyan di şerê çaldîranê de ew encamê şerê çaldîranê li ser kêş û doza Kurdî da jî roja îro gelê Kurd ew kêşeya Kurdî wê ji wan encaman azar û êşan dikşînin. Di çarçoveya vê mijarê de û bi bersivdana van pirsan û pirs nedin

Safûî di bin tar û goka xwe de ereb in. Vegereyên ser hoza Qurêşîyan hûn jî dibê tirk in. Gelo Safûî kî ne? Û dewleta Safûî ji çi pêk hat an pêk dihat? Belê. Mamosta em xêrhatina temaşevanê xwe dikin. Û em serkeftinê ji berama te re dixwazim. Rastî berama te berdê me şêrîn e. Em dişopênin. Tişta ku jêdera û pirtûka û helwestên nejatperestî anî serê doza kurdî bi giştî dîrokê de wilo anîne serê koka malbata Sefewiyan jî. Malbata Sefewiyan ev xwe wek nejat, wek netew ev xwe kurd in. Kurd in. Lê vêca ka kê kiribê Tirkuman, kê kiribê Farsî, kê kiribê Ereb ew hemû ji helwestên nejatperestî ne. Ji ber çima nê? Pirtûka serek heya ya hê di dema Safîeddîn Îshaqê Erdebîlî de hatî nivîsandin. Ya di wê demê de ya ku ser destê kurê Bezzazê Erdebîlî ya resen pirtûka resen ya nebû sexta. Ya ku Rîda Behlewî wergirandiye erebî. Ew dibe Safîeddîn bixwe ew bavkê pêşî yê dewleta Sefûyî. Aa, vêce di dema wî de ew pirtûka hatin nivîsandin. Yani bê be ya dewleta Sawî ava be sedê sala. Ava be hengî de hate naskirin kokava Kurda. Wê Pirtûkê de Kurda û tê weşan lê mixabin sextekarî lê hate bi navê paqişkirinê bi navê tenqîhê kesê ku bixwazî netewa Kurd tine bikê gelek navend vekirine û gelek roşenbîrê xwe mizika dana pêş ji bo xatirê dîroka Kurdî tinekin hatina ser sefawiya kokavaya Kurdî rakirina. Ew bi xwe Kurdin

ji birayê xwe re bijî lê di dema Îsmaîlê Sefewî de guhartin kete têda. Ji ber çima kalkî wî cinêt. Kalkî wî cinêt rê ola xwe guhart. Hêl Azerbaycan rê ola xwe guhart. Kire şiya. Rê ola xwe kire şiya û kar cinêt karî bû ku miletê şiya çi kur, çi Tirkman, çi Selcuqî, çi Xwarizmî kî bana dola xwe kom kir bana. Lewra vê ji wextê ku Îsmaîlê Sefewî bi serhildana xwe rabû û ji Azerbaycanê hata Rojhilatê Kurdistanê sûde ji wê rê ola şîî kir. Ji wê ya kalkî wî cinêt bingehka gelîrî ava kiribû û bi şoreşa xwe rabû û karî û dewleta Teymûrî ya paşmayê Teymûrlingê Mexûlî wê dewletê bişkênê. Karî bû bişkênê û û dewletekê avakê bi navê Sefewiyê li ser navê Safiyedînê kurê Îshaqê Erdebîlî. û ew dewlet paytextayê kira Tebrîz. Tebrîz heta niha Rojhilatê Kurdistanê ye. Piştî wî dema Tohmasb da paytext ji Tebrîzê birine Kaspînê yanî Qezwînê û di dema Ebasê mezin da ayîne Isfihanê. Ew dewlet hezar û pênc sed û yek Heta hezar û heft sed û sih û şeş me wê di sed sal bêtir me wê dewletê gelek împaratorîk mezin ava kir. Azerbaycan destê wê de bû. Ermînya destê de bû. Rûyatê Cûrya destê de bû. Îran Seîd destê de bû. Kurdistan tep destê de bû. Heta beşa ji Tirkiya destê de bû. Heta Rojavayê Kurdistanê şînka li Seîd destê de heta Iraq Seîd destê de bû. Heta Behrên û heta bi Kuwêtê destê de bû. Dewletek herî mezin û xurt bû bû împaratorî